A biathiang ai hrawm kho ṭhan ding in le thluachuahnak rel cawk lo kan petu caan ṭha caan sunglawi kan zaangfahtu kan Pathian a hmasa bik ah min thiang thangṭhat si ko seh. Nan zate cungah vancung pennak a thar in tlung ko seh. Kha a si ahcun tuzan caan zongah hin zumtu tampi nih hin thla kan cam tikah harsatnak tong lo ding bak in Bawipa nih dawt timi hi lungretheinak zong ton bal lo ngaichiatnak zong ton bal lo tluang ko i um peng hi Pathian dawt ah kan rak rel sihmanhsehlaw kha bantuk i tluang ko um peng mi kha zumhnak lei zong an ṭhang lem lo thlarau lei zong an ṭhang lo nunzia zawn ṭhang lem lo minung hi harsatnak le sifahnak ton ai ziak takmi kan si zawtnak fahnak minung lei kam in phisin khawh lomi maw tangka kong ah lungretheihnak maw fanu vapa kong lungretheihnak maw nupi le vale kong lungretheihnak kan van ton tikah mi zeihmanh hi pathian hmai kun ruangmang si tawn cu thawng ṭha cu tuzan ai hrawm ka duh Tuzan tuzan ah hin cu thawngṭha cu i hrawm hna si ti ka duh. Le kei nih ka ti tawnmi cu harsatnak ton le sifahnak ton hi Pathian thluachuah a sang taktakmi a si ti ka chim tawn. A cheu cu a in zia a phurh zian thiam lo caah thi taksa thihnak tiang han ton. Sihmanhsehlaw a pemhmi hna le harsatnak chungin Pathian nih zeidah a kan tinhpiak ti a hmu thiamtu hna ca cun ngaihchiatnak a si rua timi kha lunglawmhnak le Pathian muifiang chin lam a hmuhnak le a kan tinhpiakmi thil ṭha conak ca dingah Pathian tinhpiakmi thil ṭha a si tawn cu cucaah tuzan ah hin harnak phen ah Pathian tinhpiakmi ti kha a tlangtar ah chim ka duhmi si Psalm kul le ruk relnak pahnihnak ah cun Psalm fung kul le fung ruk relnak pahnihnak ah cun ka hnek ka hnek sak law ka hlan lai cikcek tuah Bawipa ka lung duhnak le ruahnak hi zoh tuah hna tiah ti Salm ṭialtu pa nih te ka hneksak law ka hlathlai dih tuah phundang in ka thinlung chungah zertiannak a um um law hlathlai tuah ka tuahsernak hi na lung a tling maw tling lo hlathlai tuah hong ka check cik cek ka ruahnak vialte zong zoh dih tuah a ti bak a mak taktak kuar taktak hodah cu bantukin bawipa ti ngam lai David siangpahrang zong nih timi cu ka thinlung chungah hin nangmah fim na hi ka chiah piat ko tiko ka uar taktak ka thinlung le ka ruahnak hi nangmah nih control ka tuah nangmah cohlan awk tlak ah ka ser ko tiah bawipa u bak ka sualnak hi a hnawh bak in hong ka hnawh piak lo ka hmuh piak ti hlah law tiah bawipa nawn a ruang cu keimah tein kai khen kho lo ka thiang kho lo ti thei ca Bible mun dang ahcun vancung kin Pathian nih vulen van zo i zeizong vialte Pathian nih hmuh dih ti kha cu a hmuh dih ti ca fian tuk caah Psalm thialtu pa nih ka nek sak law ka hlathlai cikcek tuah ka lungput ah hin zertiannak a ma hnawm tam maw ka tu a sernak i thiang maw a thli tein du pe de pe tia thil tu ka hmang maw khrihfabu chua miphun chungah zertiannak kan i maw ka check a ti bak kha a si ahcun Isaiah sawmli le pariat a hme pahra kan hmuhmi cu ngun cu somei chungah hneksak a si bangin temhinnak mei chungah kan hneksak hna asinain santlai lo nan rak si ti Israel mi hna hi Bawipa nih thluachuah pek duh hna thianter duh hna Cu tikah somei chungah kan hneksak hna, thiang hna seh kan ti hna, harsatnak chungin ka hmaiah kun hna seh kan ti hna. Nan ziarem hna seh, Bawipa lawng i bochan nun nei hna seh ti kan duh hna i santlai lo an si ti. A cheu cu nan fale bangin Bawipa nih an hneksak hna santlai lo ai cang. Khrihfabu ah Khrihfa upa hmangin member hmangin hruaitu hmangin Khrihfabu ah buaibainak hneksaknak a hong tlun tikah santlai lo an si nan zian in rem hlei lo sual lawng nan i phaw sawhsawh zarepnak ah nan hmang lo bawipa hmai kunnak nan hmang lo a cheu in chungkhur khar ah va le hmangin maw nupi le hmangin maw fa le hmangin maw kan motor hmangin kan zaremnak ca dingah accident tonnak te hna fa le chim ngei lonak te hna a cheu cu thlarau ṭhannak dingah lungfimnak dingah training a rami kha sual lawng in phaw sawsawh santlai lo an si kan hneksak hna sui thiang bantuk thiang hna si ti kan duh hna kan hneksak hna nan santlai lo santlai lo si e hihi kan pe ma kan pe ma pathian dawtmi fale hna hi aw bawipa nih daw training pek lengmang kan hau cu zumtu ca min puai phit lengmang hau cu sung peng ah cun aw a ongmi hna co ding na co kho la lo ka ti kha thil ka tuahmi hi keimah ca lawng ah a si ko ka min chiatter ka duh lo te bawipa nih Israel hna kha Israel mi hna kha A thimmi hna an si caah Pathian thimmi miphun bangin Pathian min chiat ding a duh lo caah a hneksak a ṭhes lengmang hna nain ee santlai lo nan sin nan molh tuk ti khi cun keimah ta lawng a simi sunparnak kha midang hrawmh zong ka duh lo ka duh fawn lo ti Pathian sunparnak ca dingah Pathian dawhnak langhtertu dingah Israel mi hna biakamnak in ka mi ka fa tiah vulei cungah a rak thimsa bik hna cu hna cu pathian sunparnak ah a thim ko hna nain bawipa bel nang thutu an rak si a hneksak hna zong an i hlei lo amak tuk bawipa nih hruaitu ah a thim ka thimmi Israel hna ngai tuah u keimah lawnglawng hin an Pathian ka si a hmasa bik le a hmanung bik ka si ti vawlei cungah Pathian dang an um lo keimah lawnglawng Pathian ka si a sertu zong ka si a donghtertu zong ka si ti lai a ram thawk zong ka si a donghnak zong ka si hi pathian hmaiah hin mithiang nan si nakhnga suithiang bantuk nan thian nakhnga karim muina nan langhter nakhnga tlang cungah tlakmi khua bantuk nanmah mangin ka sunparnak langhternak ca ding hin nan langhter khawh lo cah kan test hna zong nan sung peng ee nan sung peng keimah ca a kir ṭhan keimah ca hi hneksaknak zong hin nan ca si kho ti lo ti kasi bawipa nih kha a si ahcun Hika zongah hin ah okay David siangpahrang kong kan van chim tuah lai. David siangpahrang hi zeitluk in dah zumtu camin puai a phitmi har ve. Mipiang thar pawl hi harsatnak ton kan duh lo. Harsatnak nih minu in rem tuk. Lung a fimter tuk. Khua a kan ruahter tuk. Kan zia kan thinter tuk. Hi theihthiam ahcun harsatnak ton i thluachuah sang tuk rak si. Harsatnak hmun ah voi tampi na luh na tlak ahcun bawipa hmai na kun peng lai bawipa nih ṭhen bal lai lo. David siangpahrang cu Samuel pakhatnak a ngan sawm thum a me pakhat in sawm thum le pakhat a zate kan zoh ahcun David le mi hna cu an i thumnak ni ah khan ziklek kha an phanh tikah ti i David le a ralkap pawl zaruk hi ramlak ah ral do an cawm an vaak an vai lengmang hmun kip an i chok an i chawlehnak in an hong kir tikah an umnak an nupi le an fale umnak kha Amilek mi nih an rak doh i mei bak in an khangh dih an nupi le an fale kha a za tein an i kalpi dih an i kalpi dih zoh hmanh hi thawngṭha ka chim pah tawn nain tuzaan hin nolh ka duh a ruang cu chim ka duhmi tenum caah hika hin aw kawi peng nih hin an nu hi misual pawl nih kalpi hna selaw thla a cam manh lai zong ka ruat lo pasal thi le thi ti ko la cu hika hi kan nupi le kan fale vialte hi ti keng pawl i ken pi i ken na selo nan ruah ding mi cu kha palik sin report man ne bochan la nan hriam na man ne bochan la hi tluk nan dawt mi hna mu thin a lin tuk tikah kan pathian zong phila fawi te ve Hika zawn ah hin an nupi le an fale vialte kha an lak hna lawng si loin an i kalpi lawng si loin an in len lo hi vutcaam ai cang. David le a ralkap zuruk hna cu an hung lawi tikah an zoh tikah an ngaih a chia tuk tlangval mi ṭhawng eh, mi ṭhawng ṭhawng hna mu. David zong a celh bak lo. Celh lo. Khi tikah David le a sin i a ummi hna kha fakpi inn fakpi in ṭahnak thazaang an ngeih ti lo tiangin an ṭap a ti nanmah kan bantuk kanmah bantuk si lo raldo a ṭhawng taktakmi David le ralkap an ṭap a ti ṭahnak thazaang an neih ti lo tiang an ṭap ti cutiang cun an ṭap bal maw a mak taktak hi hneksaknak cu a har tuk lai ee har tuk lai pathian dawtmi Pathian thimmi David siangpahrang hi aw fawi te hlek in David siangpahrang si lo a training a fak tuk Bible kan zoh tikah a training a tam tuk a training a tam tuk chiti thu a si hnu ah Surak sorry sorry Goliath a thah hnu hin kum sri chung Saul siangpahrang nih thah ding a duh ram tang ah profet hna nih an chimchuk a training a fak tuk a training a fak tuk ve rat le a mawi thut in a sang kho tuk next saknak fak deuh nan ing deuh deuh nan har deuh deuh a camin puai a har deuh deuh a catang sang deuh deuh That in tuak harsatnak tong lo pi um hi o lunghna fim lu do zawbal lomi nih cun zaw sulam nan thela lo cu a zawbal mi nih cun a zawmi thlopbul zong hi an thiam tuk lai cu ko le ka nau hna nan cungah hneksaknak a phunphun a tlun tikah van ṭhai re lu ti kan pathian min tiang nan rat si ko seh hneksaknak kha atu hin o bortepa nan dawr hi thlam hi kan in ting hna la te warning ra solo ai ai ai rak i rediu khini kan hong lak la te na solo zei min lo la Nan i tim dingmi cu Pathian mi nan kan auh lo si nan khum nan bil ko la cu. Pathian hmai khu bilnak ding si ahcun aw vancung kainak ding si ahcun aw harsatnak ton hi ṭha da aw. Nizan ah ka chim kha ke pahnih mit pahnih kut pahnih i heh mu hel tlak nak cun nan kut cik ah hin a ṭha deuh ti a ṭhaden tuak hmanh ziah cuti si a har tuk lai lo maw tila kanmah pawl bantuk in pathian mi hman bantuk in training a si lo zongah nanmah level ten si ve lai ai lo lai lo kha cu theih thiam hau cucah ko le kanau hna neksaknak a phunphun a tlun tikah hin nan cungah a tlun tikah hin van ṭhai rel u ti a mak taktak saza zak thian nih hla phuami kuar tuk bawipa kan hal lomi thluachuahnak ka pek ti sifahnak na ka pek ti vawlei cungah sifahnak hi a hal minum la lo a phuat bawipa nih a khianter bak hal bal lomi sifahnak a tanglei a kan zoh tikah sifahnak nih a nun a remh khawh ning pathian hmai a kunter khawh ning mu phundang in tangka neimi motor in ṭhalo neimi in ṭha neimi pawl cu aya kan lung in ovoi ti si cu zei huha si lo hin an khua min ka chim la lo american zongah kum hnih kum thum nu le va khat ten rian an ṭuan tingkhat tingkhat renglo pian van nei tikah kan phak ka deuh a si caw zia america ra hin an phan cio kan phan cio a cawng mi zong zei lei lo an ti cu ca cawng lo mi si an bian kha starak si ruang amu khaban tuk lung putin a cheura si ka zong that an tho phone lo ti cu ka kha an ka chim le ma ka kha satan di nak mul sifam cu sifa tang ka nei lo na kun pathian mai kun cik cek nak no su fale hna o urer tia fan na fun na fun nu dawt na van sual hi kong ka chim than ti lai na fa dawt na van sual la hin chro amo ka nu ne ti la le pathian mai na totong na pir la thideng na thar cham ko la chu rol na nul la chu pathian be khiri them lo min na thela chu a that ko ni ko zeicatiah tu bantuk nek saknak cu nan zumnak in nan tei tikah inkhawhnak nan ngei ti bawipa sinah jemangan pakhat a me pahnih in pali ah relmi ka si zeicahtiah cu bantuk neksaknak cu ti thiang thlarau bawm bu tein thiang thlarau ṭhawnnak thawngin nan zumhnak in nan tei khawh tikah inkhawhnak kan nan nei lai mipi thar inkhawhnak nei lomi mi biafi zong in kho lomi mi palnak zong ngaithiam kho lomi lufa zong in kho lomi bawi paṭhen in phunphai paoh in kho lomi zumtu midek thawm Inn khawhnak teitu na si khawhnak ca dingah inn ding pek lengmang na hau cu teh. Mi dawt na thiamnak dingah dawt ding hei pek lengmang na hau kha kan ti kha. Mi ngaihthiam nun neinak ca dingah ngaihthiam ding pek lengmang na hau kan ti kha. Voi tam tuk kan nolh cang kha. Zeiman ba loin a tlingmi nan sinak hnga a karlak ah ing kho loin a dong tiang ing ko ti a karlak ah sorry a rial ning ti a karlak a ing kho lo um sual lo in ti a dong tiang ing ko ti nek saknak tu fornak kan ton tik ah hin minung sinak zong in in a hau i ruah hau i thiang thlarau bom van hal hau i hau i bawipa kei ca ing kho tu ka si lo caah hi nek saknak le temtuarnak in na min thawnnak thawn ka tei khawnak ah rak ka bawm tiah rawlnak ul hau tawn ani hi a tuan deuh a tlai deuh um ve nai pekchan ning le pathian in na thilnu a thei ko ca teitu na si khawnak ca dingah batak ten thlacamnak in in tuan hau caan um ve adong tiang in in khawden zuam lai ti akal laka ngolu ti lo ṭah bu zong in hau lai temtuarnak hi in hau caan um lai thiang thlarau bawmh na hal peng lai jebang an pakhat a mene ni ahcun neksaknak a in tikah fek tein a ummi cu a lung a lawm ti kha hneksaknak teitu na si tikah fek te ummi na si tikah hneksaknak kan ti tikah no a har deuhmi hneksaknak ti na a fawi lo ah van zo a pit tangka phisin khawh lo miphun minung hawi i phisin khawh lo miphun har santak nan tong bal maw khaton tuk cang le oh ai ai ai chim he lo lo khi chung bak i thiang thlarau bom kan van hal peng ahcun ni kul zong kan ro cai ni hra zong kan ro cai ni nga zong kan ro cai khi chung in hong chuak mi daihnak cu minung sinin hmuh miphun si lo Amah minu na rep tuk. Nan lung i lawm u. Cu bantuk neksaknak cu mi tampi nih an an tingco lo kho men. Hi bantuk neksaknak a fakmi nan ton tikah hin i lawm ko u. Fek tein a ummi cu a lung aa lawm. Zeicahtiah cu bantuk neksaknak kha a tei khawh caah ti. Neksaknak nih teimi si loin neksaknak tu kha amah nih tei khawh caah Pathian nih amah a dawtu hna a kamhmi nunnak laksawng an hmuh lai. Zapi nih hmuh khawh lomi hneksaknak le tukforhnak nih tei pengmi nih a sung peng nih hmuh khawh lomi teitu hna thluachuah lunglawmhnak kha a hmuh lai ee Pathian sin hmuh lai. Bawipa fale hna, Hneksaknak tukforhnak kan tonmi vialte hi orel cawk si lo. Hi kong hi tette khang nung a sau tuk lai. Hi lio ah hin David le ralkap pawl ṭahnak thazaang an neih ti lo tiang an ṭah lio ah hin David i a nupi pahnih bak kan i tel ve ti. David hi a ngaihchia tuk lai. Hi tluk nan dawtmi nan nupi le nan pommi hna hi minak pawl silo keng pawl nih zan hnih thum lo pin a si hlen lo hnga hiti thong thebia na ngei tihin nangmah kha i siter lengmang cu ahcun a fil zia a khan sa zia na thiam lai a tuar zia na thiam lai cu david nih nupi pahnih zong hi tel ve ti cun david cu a lungre a thei ngai ngai zeicahtiah mi vialte kha an fapa hna le an fanu hna kongah an ngaih a chiat ngaingai ca mi nih khan amah kha lung in cheh awkah an i ceih lengmang ti e kan nupi le kan fale vialte ai ni zam pinak a ruang hi david ruang a si david hi lung in thil ah kan kan cheh lai tiah an i ceih sep mat mi kha a thei david zong pathian selpa pathian si a lungre a thei a lungre thei ve a dungre thei tikah David hi ka uar taktak ka uar taktak. Sihmanhsehlaw David cu Bawipa a Pathian sinah aa hrim ṭhan a ti. Ai daw tuk kan Pathian min thiangthang rak si ko seh. Lungretheihnak, temtuarnak, ngaihchiatnak, Satan sinin tukforhnak, Pathian sinin hneksaknak, vawlei cungah kan ton tikah hin inn sawhsawh pakhat le pakhat sual i phawt si loin bawipa sinah thinlung dihlak in rawlulnak in asiloah rawlul le dong thlacam in thinlung kekkuai in pathian sinah i hrim ṭhan ding bat a sinak kha David siangpahrang man ai hrim cak in hrim ve hau cu bawipa pathian mai khu bil na fanu kan kum ko hi na fapa kan kum ko hi kei cu ke in kho lo ka tuar kho lo ka ngaithiam kho lo ka dawt ka si kho bak lo caah minung thinlung ka thinlung chungah hin bawipa nang hmunhma van la law in khawhnak nangmah sin rami teinak ka pe ka thinlung tur ka celh ti lu ka zaangfa ka temtuarnak chungah in bawipa na sinak ven ka hrom ko bawipa sinah david ai ai hrim ruang bang e ai do tak tak Hey, David cu amak tuk khah hneksaknak nan inmi cu ti nan zumnak kha a tak maw tak lo ti hngalhnak ca a si lai ti pianthar tiang aw he alam na fawi te ko daw alam khomi ca cun hallelujah zong nuam ko lai thlarau feeling zong voi tampi na na feel ko lai asinain aw kan zumnak a ṭhannak ca ding i hneksaknak a fakmi van in hi aw i muai len khi dawh si aw ṭah len hna khi dawh si aw khi phen te ah khan daw kha chuah lian bia kan chiah piak tawn cu kan pathian hi a mak tuk nan zumnak a tak ma tak lo a ṭhawng maw ṭhaw lo na zumnak a taknak ca dingah na zumnak a harnak ca dingah hneksaknak ah bawipa nih an tonter an tonter hrawkhaw simi thil cu sui hman in neksak a hau ti hrawkhaw simi sui hi a tak ma si a lem mei in an ṭhet lengmang e cucaah suinak in a let tampi in a sung deuhmi nan zumhnak cu hneksaknak kha chuak lakin a in khawh nakhnga Hneksak a hau ve. Nan zumnak hi a ṭhawngmi hneksaknak nih tei pengmi si lo hneksaknak teitu na si khawhnak ca dingah chuak lak in a teitu pa zumtu ṭha na si khawhnak ca dingah zumtu puitling na si khawhnak ca dingah na zumnak hi ṭhek hneksak lengmang hau ti Hey, mi tampi cu hneksaknak le tukforhnak ton kan duh lo. Asinain hneksaknak le tukforhnak nih Bawipa nih a test mi hna cu zumhnak le an ṭhang, zia an ṭhang. Kha Job nupi zong a sung bak. Job cu ding mi ding fel bak a si. A fanu fapa vialte Pathian nawl pek ning in Satan nih thah piak dih hna. A inn len lo vialte chuh piak dih a nupi le mah lawng an nung. Job zong a tak vun tiang nih a hma dih. Zawtnak fak nih a thlut a thi deng tikah Job nupi zong hi zumhnak der a si caah Cun Job nupi nih amah cu a thawh i, Na tlinnak cu fek tein naa tlaih peng ko rih lai maw? Pathian cu vualpam law thi ko cang, tiah a ti. Ah, cu bantuk nupi cu tuah hmanh. Job a ngan pahnih ve pakua. Na tlinnak cu nai tlaih peng ko rih lai maw? Pathian cu vualpam law thi ko cang na tem tuar tuk ai ti cu a um tu ning ahcun Bawipa um ko kan pa Pathian nih a kan hmuh ko vancung an damter ko lai tha chil a ti ding simi khi pasal tha Job nih cun sihmanhsehlaw amah cu a thawh i mirut nu bantukin pei bia na chim cu vale hneksaknak tukforhnak in chungkur khar kan ton lio ah Bawipa um ko thla kan cam lai ka dawt thin phak la ti la kan lei ah tangmi pathian um pathian a kan dawt tuk ti thazaang pek lei si lo i va le sualnak lawng te chim pengmi palhnak le lawng te chim pengmi satan dih cawhmi job nupi bantuk a sual balnak chim ti si lo na biakmi pathian cu vulpang cang in that thi cang ti si job tu nih tlai tole mirhut nu bantukin bia na chim pathian kut in ṭhatnak kan hmuh i ṭhat lonak zong kan hmuh awk a si ko hnga lo maw tiah a ti hi thil vialte ah hin job nih a ka in sualnak a chim lo te an tonmi hi job tein chungkor kar a fak tuk fak tuk hi vialte in job nih a temtuar ning hi job chung kan rel tikah khuaruahhar a si a tonmi thil sihmanhsehlaw Job nih a kaan sualnak a chim lo tiah a ti Job cu zumtu cam in poi awng bak awng bak hi kong zong hi thaizan kip zan lei ka chim ṭhan te la Job nupi bantuk man a si lai nusal ṭha hneksaknak tuhfornak a teitu dan a si lai cun David nih tlangbawi Abidair Amalek fapa sinah khan tlangbawi angki kha ka pe tuah tiah a ti cucaah Abednego nih David kha sinah khan tlangbawi angki kha a rak put cun David nih Bawipa sinah khan a hal i ti ai ai ai dawh tuk ee David nih hin aw ee ziah ka nupi le ka fale nan kan chuh lio ah hin eh kan nupi le kan fale an kal viar an kalpi viar hna ah hin Keimah palh lawng si ṭung lo, nan van chiat kan van chiat cio. Ka ngaithiam u ti a nawl hna lo khah. Bawipa a Pathian sinah ai hrim ti kha ai phisin ti lo khah. Hi ka zongah hin kha nan vaina mi phudu arannak in thi le thi choi si ti lo. Zeiti? David nih Bawipa kha a hal i ti. Innchungkhur kar family a hmemi a lianmi problem piatana harsatnak hneksaknak tufornak kan ton tikah kan pa nangmah ṭhat lo ruangah kan nu nangmah ṭhat lo ruangah ka fanu nangmah ṭhat lo ruangah kan rak i ti lengmang mi hna hi Satan ṭaṭik a si eh selo selo tiah Bawipa sinah van kun ruangah Bawipa bawmh hal ding a si David bantukin mu zeitin dah hal kha hi mibu hi ka dawi hna ka dawi hna lai maw ka phan hna hnga maw tiah a ti i bawipa nih a leh i dawi hna zeicahtiah na phak hrimhrim hna lai na chuh khawh ṭhan hrimhrim hna lai tiah bawipa nih a ti David a lungah putai tuk bawipa phun dangin kan nupi le kan fale vialte ai zampitu hna le kan inn le kan lo a khangtu vialte hna hi ka dawi hna lai maw ka tei hna lai maw bawipa rak ka chawn tuan na fapa ka au na ka theih piak tuah tiah bawipa nawl hmasa Bawipa nih ai lo ka fapa David nih hin amah ṭhawnnak ai bochan lo a ralkapnak ṭhawnnak ai bochan lo a ral do thiamnak ai bochan lo keimah Pathian a ka bochan khoi Pathian si ka sinak ka langhter lai a bochan tukmi Pathian ka sinak ka langhter lai zei bantuk harsatnak tu fornak ton hmanah Bawipa au law na aunak chungin Pathian nih i phuan ai duh tuk lai e ka fanu nih hin ka fapa nih hin A tuah kho lo minung a siader tuk ca zeizong vialte tuah khotu Pathian a kau cang a ti lai ai lawm tuk la ai lawm tuk lai kan auh lengmang cio cu te David siangpahrang zong nih van auh tikah Bawipa ai lawm i dawi na dawi na na phak hrimhrim hna lai na chuh khawh ṭhan hrimhrim hna lai ti cu tikah a ralkap zaruk hna cu kha ka dua le i tim hna usih kal lir silaw bawipa ka chawnh cang bawipa aw ka thei cang bawipa len nak aw ka thei cang phang ti hau kan kal lai ti si cang an kal an kal an van kal tikah cun an tlawmpal an van kal tikah big bishor tiva kam te ah khan an kal cuahmah tikah minung zaruk an kal i minung an si ve caah zahni ka cu an derthawm i an thaba an kal kho lo ti minung zali he khan an kal an kal tikah ramlak ah khin Egypt mi pa pakhat kha an hmuh i David sinah khan an ratpi cun changreu kha an pek i a ei dinok ti kha an pek theipicar lung khat zumkhat le misur car bon hnih an pe cun ia van i hrim ṭhan ni thum le zan thum rawl lo rak um ca khan a rak thi deng mang pathian ko khan mak tuk cu tuk manh hi pa te zong hi a kal kho lo a bawipa nih a kal tak timi cu si ko nain pathian mi david ca bawipa nih lam a rak chiah piak tinak cu khoika kha Amalek ral pawl hi an um nga tiah David le ralkap pawl nih ngiat hau le dum hau lo bakin abu hi mi pa te a cawlcang kho lomi Egypt mi pa te lamar ram ti chu David sin van phak tikah David nih mi zeidah na si hodah na si tiah van hal tikah cu bantuk cu bantuk cu ka si Izipt mi tlangval ka si, Amalek mi pakhat i a sinum ka si. Kan hnulei nithum ah khin khika khin ka zawt caah ka bawipa nih hnulei ah khin a ka kal tak tiah ti. Mekeb le Judah ta simi Kaleb, Kaleb le Zingkai nekiap ziklek kha kan hrat nai kan te hna mei in kan dua timi kha a van chimh. Cun David nih cun amah cu hi mibu hna sinah hin na vun ka kalpi lai maw ti a hal. Cun anih nih ani nih na ka that, kan that lai lo cun na bawipa sinah kan pe ṭhan lai lo tiin Pathian sinah Pathian min in ka sinah hin chiat i ser law hi mibubu sinah hin kan kalpi ko lai tiah ti. Cu tikah David le a ralkap cu a kalpi hna ti. David le ralkap cu kalpi hna. A kalpi hna tikah David nih lung rethei lo bakin an hmaiah an ral sin i kalpitu ding Pathian nih Egypt mipa te rak chiahpiak Pathian Pathian mi fa nai aw tukfornak chung neksaknak chung Pathian pennak karkal hlannak chungah hin harsatnak tampi lakah hin aw a phunphun in kan ca thil tha akan kibar kan chiahpiak ve cu ama kalnak ca dingah lam hmuhsaktu rak chiahpiak ve cu amak tak tak amak tak tak cu tikah David nih nitlak tiangin zinglei tiangin zanlei tiangin a thah lengmang hna i tlangval zali kalo ai ci di a zam manh mi dah ti lo cu a ho hmanh ngakchia he upa an za ten a sam cik cik hna ti tlangval zali a thekvak rang domi kha kalo an i ci di an zam manh a dang popo cu david le ralkap nih an sam dih hna ti ti khah an lungre a theih tuk lio ah David cu Bawipa sinah ai hrim kha cam bom a hal lung in kan in cheh lai kan cheh lai thilak in an ti lio zong ah hin ka kawi le hna ka ngaithiam ko a ti lo ka ti khah Bawipa sinah bom van hal tikah Bawipa nih dawi hna harsatnak tukforhnak chung kar kan hlamnak hen o na thluak chuah tuk duhlah na lungri lam thei america mi thong thong man nih pathian thelo in paul nih depression le state tam an tei khawh tung lo amol min tam tuk mu lo ma kan ni chu pathian nung a bia mi kan si ca a col tang mi thong tuk mi si ca Bawipa ka nau lai Bawipa ka thluak chungah mun ma van la ka thilung chungah mun ma van la ka thlarau nunnak chungah mun ma van la ka thisen chungah mun ma van la ka thilung chungah mun ma van la ka bawm tiah rol ul sam te na aumi cu Bawipa nih an zoh sawh na lai lo voi tam tuk kan tuah cangmi nan tuah mi cio salai abit mak tatak asam lang mang hna som lang mang hna An ran chaw vialte an pum hna he tu tu vialte zong satil an neimi zong an pum hna David hmai cun a mi hna nih khan an lawi pi hna a nupi le fale pahnih a nupi le pahnih zong lawi pi hna aho hmanh a thi lomi um lo te ziklek lawng kha an rak hran lo an rak do lo caah hmun madang tampi zong an rak do caah khan hranchaw tampi zong kha a tak tam tuk David le a mi hna cu an hong kir tikah zeidah a si kan ti si ahcun A kal kho lomi Bisor tivarek i a rak tangmi minung zahnih hna nih khan David cu upat pek awk an rak don tikah David zong nih khan van neih ve hna tikah khi tikah David sin i a kalmi miṭhalo pawl zali kha Baibal nih miṭhalo ti hna zali ti minung hi kan zi ṭha lo tuk cu David an timi cu David a kal kho lomi minung zahnih i kaa tangmi hna hi Raldohnak hmun an on lo ca hin an nupi le an fale lawng pe hna law hranchaw kan chuhmi vialte hna pe hna hlah an ti cu David nih ee aho nih dah cu bantuk nan bia cu an in ngeih khawh hna lai Cu bantukmi bia cu ahohmanh nih kan ngai kho lai lo. Hi ral hi Pathian nih kan kutchaw ah kan pek i Pathian ṭhawnnak thawngin kan teimi si. Kanmah ṭhawnnak a si lo. Homan nih cu bantuk lungput nan neimi cu kan in cohlang kho hna lai lo ti. David a lungput rak i dawh tuk. Ai khat cio in ral ral donak hmun ah hong i lampi ah an tang a tangmi thazaang nih a celh lomi hna sinah sih ral ram ah a kalmi ral teitu hna zong hi a kal cio ciomi kan si ko caah a tangmi hna zong zat cio kan i ṭhen hna lai David lungput ai dawh khawh ning cu vancung pennak hmelchunhnak si cu cu phung le lam cu Israel mi nih nihin ni tiang hi ral an do tikah an tei tikah cucu phung an neih thai ti phung an neih thai ti ti cucaah cun an ran chaw vialte in an van lawi pi tikah an khuapawng i khua tampi kha David nih covo a ṭhen dih hna a ṭhen dih hna cu lawng si loin Hebron i an rak i a ummi hna David le a mi hna lak i zikintelai David le mi hna an i chawle lengmang nak an umkalnak zong kha a ṭhenh cio hna ti an ṭhennak hi ral kan teimi Pathian sinin kan hmuhmi hranchaw an si nannih zong nih nan co ve awk a si ti David a lungput ai dawh tuk ca an pawngkam i khua tampi kha an chuhmi hna hranchaw tam tuk ca an cheuh cio hna ti tuak man tuak man David nun ai dawh khawh ning hi kakhat ho Peter le Jesuh kong zong kan chim bantuk ka si cu kan comi thluachuah hi a co ve lomi nih rak i hlawm ve law Pathian khamnak na comi a co ve lomi hna caah ṭhahnem santlai ding a si na dammi mizaw caah si ṭhahnem santlai ding a si tangka na kawi na mumi a tampi mi hi tangka a nei ve lomi hna caah santlai ding a si bawipa tinh piakmi si cu vancung pennak pehmi hna nun zia a si sifak bom ding an tam tu mah kar kalak hoi lawng anungmi pawl hi nanmah nih kan rum nan ti zongah pathian hmai a rum lomi te bible nih kan cawn piak kha maw pathian nangmah nih na ka hneksak ngun cu mei in na thenh bantukin kannih zong na kan hneksak ve tiah Psalm fung sawmruk le fungruk a me parha kan hmuh maw Pathian nangmah nih na kan hneksak a ti minung nih Pathian nih a kan dawt tuk caah a kan hneksak Israel mi zong nih nangmah nih na kan sak maw Pathian na kan hneksak maw Pathian ngun cu mei in an thenh bantukin kannih zong na kan hneksak ngun sui a tu le sit an a tak le alam an thes an thet man tukin kan ni zong na kan hnek sak ve ti an ti kha zumtu na kha thazang an pek hna i nan zumnak ah khan fek ten hun ko u tiah an forh hna Pathian pennak chung i luh awk ah hin harnak tampi nan ton a hau tiah a ti khamnak kan co hnu ah a za maw za hlah phundang in american kan phak tikah ṭhutsusawng ah maw nga hlah rianṭuan a hau siangkai a hau tuaktan a hau khamnak co hnu ah mi ngaihthiam nun nei a hau toidor nun nei hau voi tam tuk kan chim cang hi nupi le dawt thiam hau vale dawt thiam hau bible ah chen lomi si kan hau hneksaknak tufornak zong in teitu si kan hau cucaah nan zumnak ah fek tian hun ko tian nan forh hna lai i khamnak co hnu ah pathian pennak chung lu awk ah hin harsatnak tampi nan ton hau tian nan cawnpiak hna lai tiah ti harsatnak tampi ton cu Bawi Babai kan kun tuk. A puar ngaimi zong kan hong nim ruahmah ko. Kan i toidu ruahmah ko cu. Tukforhnak nan cung i a tlungmi hi midang zong nih an in ceu tawnmi a si ko nanmah lawng in mi si lo bible chung minung vialte zong nih an rak in hna i vawlei cung mi zumtu vialte nin nanmah in mi bantuk an in ve ko ee nanmah chung in mi hi mi in zong nih an rak in ve ko ee nanmah lawng in mi si lo tukforhnak nih teimi na si sual lai ti ka phang tuk zumtu pawl hi tukforhnak satan sin rami nih a tengteng hna pathian sin neksaknak rami ton a tengteng hna teitu si loin zumtu camin puai sung pengmi si hi a si kho bak lo that in kan ruah hna lai mu kan ruah hna lai pathian nih a biakamnak cu a zul ko lai i nan in kawleng tiang in tukforhnak cu nan cungah a tlunter lai lo ti pathian um taktak ca tukforhnak an pek an zoh lai na celh lo tiang in an inter lai lo an bawmh ṭhan lai tukforhnak nan in tikah inkhawhnak thazaang an pek hna lai i chuah khawhnak lam zong an serpiak hna lai ti kan pathian min thiang dang rak si ko seh kha bantuk tukforhnak nek cang na ton canah khan zum lotu hna bantukin maw ka nu maw ka pa aw ti pakhat le pakhat sual i phawt salo bawipa sinah thiang thlarau sinah bawm hal pengmi teitu sinu na duhmi thlarau lei puitling si duhmi nih cun bawipa na no tikah bawipa nih an bawmh hna lai chuah khawhnak lam in khawhnak lam an serpiak hna lai teitu nan si lai ti kha chim ka duhmi si cun Roma ngan pangami pathum ah Hannak kan inmi zongah hin kan i lawm ko te. Roma ngan panga me pathum ah harnak kan inmi zong kan i lawm ko. Zeicatiah harnak nih cun inkhawhnak a kan ngeihter i ti. Harnak nih cun inkhawhnak kan ngeihter i inkhawhnak nih cun ziaza kan ngeihter i ziaza nih cun ruahchannak kan ngeihter i ruahchannak nih cun a kan deuh lo. Kan Pathian min thiang dang rak si ko seh. Zeitluk in dah mu harsatnak ton hi a ṭha. lung a fim tuk khua kan ruahter tuk pathian hmai ah kan khup a kan bilter bak kan zi ai phorlom i a kan ṭhumh bak cu chung cun ai daw tukmi pathian nih langhter a duh amak taktak kha ka min in ka kawmi hna nih hin ka min in ka kawmi hna nih khan an lung an ṭhum i ti kha tuchan mi piangthar nih hin kan thinlung keimah tinak lungpuarnak mu mi zeirel lonak puarthaunak vialte hi kan ṭhum ahcun an ṭhumi ti kho kha an cam i ka hmai kha an kawl i an lam ṭhalo in an i mer ahcun ti kan lam ṭhalo kan i mernak ca dingah kan lung kan ṭhumnak ca dingah Bawipa hmai kan kawlnak caaning ah hneksaknak le tukfornak a ṭhawn tikah cun kan kuin bak cu kan zia kan thin bak cu kha ka min in ka kawmi hna nih khan an lung an ṭhum i lungṭhumnak ca tiin hneksaknak tukfornak tampi ton hau kha kan cam khawhnak dingah kan ton a hmai kan kawlnak ca dingah kan ton kan lam ṭhalo i kan i mernak ca dingah hneksaknak tukfornak a kan tonter kan zia kan thinnak ca ding le pathian mui kan hmuh khawhnak ca ding thluachuah kan conak ding ah hin aw lungrethei zong ah kan sen i zawt zong ah kan sen i hneksaknak tufornak zong inn zong kan set Khrih nih kan ca tem tuar tuk i suiluchin a pathian suiluchin a hmumi pathian olei kam i ṭhumi pa si caah a kan khamtu si ca bawi jesuh sunparnak kan i rawm ko ve nak ca ding ah hin e jesuh nih temtu nak fa tuk bantuk in kan nih zong hi taksa thinlung thlarau temtu ra kan sen ve zi caah thrachuah rami kan lu khawhnak dingah pennak rami kan lu khawhnak ca dingah kan zia thalo vialte kan thumnak ca dingah kan thiannak ca dingah cu tikah van khin ka run thei lai i an sualnak cu ka ngei thiam hna lai kha a bible bi kal ning in thei ko lo maw an lung an thumi kan lung thum khawhnak dingah kha kan cam khawhnak dingah kan kun cikceknak ca dingah a hmai kan kawl khawhnak dingah kan lam thalo vialte kan mertaknak ca dingah hin a har mi neksaknak tukforhnak in kan ha cucu pathian dawt tuknak ruang a si va cu dingah cun van khin Arun kan thei lai i kan sualnak palnak vialte kan ngaihthiam lai kan ram nan ram ka damter lai ti te zei ram taksa thinlung thlarau fanu vapa innchungkur khar Khrihfabu miphun kan dam cikcek khawhnak ca ding kan ram a dam khawhnak ca dingah kan lam ṭhalo vialte ṭhit ṭhit mertak a hau Pathian hmai kun a hau Mi tampi cu alak kan dam kan duh. Mi tampi cu tukforhnak hneksaknak zong in kan duh lo. Alak ngai ngai. Hi vialte Pathian zumtu ka hin Bible chungah a tialmi hlan lio Pathian minung vialte an tonmi hna hi tuanbia bantuk hi theih sawh ding si lo. Atu kan chan an kan ton vete ding a theih caah hmanthlak bantuk mu i zohchih dingah i nunpi dingah Pathian tinhpiakmi an si. Cucaah he ngaihchiatnak si rua kan timi hi aw ai thupmi mi tampi nih co khawh lomi thinlung thian kan co khawhnak dingah pathian hmai kun cikcek kan neih khawhnak ca dingah kan i phorhlawn a tlau khawhnak ca dingah zumtu tampi nih an co khawh lomi kan co khawhnak ca dingah thluachuah ram ah pennak chungah ni bantuk kan ceu khawhnak ca dingah ngaihthiam nun kan neihnak ca dingah bawipa law lawng bochan nun kan neihnak ca dingah Harsatnak a fakmi hi pinah hin Pathian tinhpiakmi um zungzal asinain fawi tein hmuh khawh si lo harsatnak le tukforhnak na ton lio caan ah Bawipa nau tikah a cheu nih an timi cu i bochan ko aa kawh ra lai a fawi te le kan rat lo caan tam tuk kan ki kuai cikcik hnu tah Bawipa ra tawn i minung pek sin in a rami si loin Pathian sin a rami direm cikceknak kan nei tawn i kan thlarau mit a kan fimter i kan thlarau na kan awnter i kan zia kan rem i kan muisam tiang kan Bawipa sunparnak a lang tuzan ah hneksaknak harsatnak pinlei ah Pathian tinhpiakmi um ko cucu vancung pennak chung luh khawhnak ca dingah thil ṭha lawng te an rak si hlat chuah lawng te an rak si timi thawngṭha bia ai hrawmmi pathian fanu fapa vialte cungah vancung pennak a thareng tlung ko seh sunparnak le pannak vialte cu bawipa ta si ko seh amen